The Hakha Times nih nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Tuzaan thawng ka chim dingmi hi August ni hlei sarih zanlei suimilam pali tiang kan theih khawh tawk thawng an rak si lai. Kum za le pahnih upa nih COVID-19 zawtnak a tei cang. August ni hlei sarih, Pahlawa Sii-inn ah aa thlopmi kum za le pahnih hrawng upa Pu Sha Hlua nih nihra leng aa thlop hnuah COVID-19 cu a tei tiah khuami media nih a langhter. CDF Mindat kahdohnak hmul karah pumpululh celnak in an i hrim. Okhot na hlei si rih CDF, Mindat pawl cu kahdohnak a daih karah pumpalulh calnak in an i hrim tiah theih a si. CDF Mindat le sac ralkap cu atu lio hi nifatin in an i kap lio a si. sac ralkap nih hriamngan zong an hman. CDF Mindat lei in aa hliammi pathum hrawng an um nain sac ralkap lei cu a thimi le aa hliammi an tam. President Joe Biden hi ningzahnak he a rian a chuahtak awk a si tiah President hlun Donald Trump nih a soisel. Afghanistan ram ah chiahmi US ralkap lak ṭhan ding Joe Biden biacahnak cu aa palh hringhran. Ṭhathnemnak a um lo ningzahnak he a rian a chuahtak awk a si cang tiah President hlun Donald Trump nih August ni hleiruk ah a chim. Afghanistan khualipi Kabul rung veng kho loin Taliban misual kut a phanh hi cu American tuanbia ah kan sunghnak lianpi a si. Biden nih a thil tuahmi pawl hi tuanbia sawsawh bantuk men an si tiah Trump nih a chim. Cun a tanglei thil hna ruangah hin a rian a chuahtak a harh tiah Trump nih a chim. Pakhatnak, Afghanistan buainak ruangah. Pahnihnak, US ah COVID-19 rianrang tuk luammam in a karh ruangah. Pathumnak, zalonnak thazaang pawl an zor ruangah. palinak sahrolnak a tlak ruangah a si tiah Time Now Digital le The US Sun Media nih an langhter. Afghanistan hmanh nih an ral an doh lo lioah US ralkap dohfeel cu a palh tiah Joe Biden a chim. US ralkap pawl Afghanistan ram in a ukmi hna cungah fek tein a dirnak kong Taliban nih Kabul a lak hnu a vuikhatnak bik mizapi sinah President Joe Biden nih a chim. Cun anmah Afghanistan ralkap hmanh nih an ram rungveng an zuam lo asiloah an rungveng kho lo lioah US ralkap kha kumkhat in kum nga tiang chiah rih zongah zei hleipi a chuak ti lai lo tiah Biden nih a chim. Afghanistan ram he pehtlai in American nih kan hmuichon hi ram sernak a si lo. Muitin a simi tapung hna nih ṭhihphaihnak policy pawl an hmanmi Afghanistan lawng si loin ram dangdang zongah a rak kerh cang. Taliban nih Afghanistan an lak ning hi ruahnak nak in a rang deuh. Amah Afghanistan hmanh nih an doh lomi an ral kha US ralkap pawl nih doh ding in fial chih cu a palhmi a si tiah a chim. Afghanistan khualipi Kabul Taliban nih a lak thaizing ah Joe Biden zong Camp David in White House ah a rak kir i August sawmthum le pakhat ah US ralkap Afghanistan in auh ding a biacahnak cu rungveng ngaiin a chim ṭhan tiah Voice of America nih a langhter. AA nih training kan in pek hna lai tiah an aumi Palawah khuami mino panga an zaam. A luancia thla na hnih lioah AA hriamtlai nih ralkap lei training kan in pek hna lai tiah Palawa peng Pyiṭhawng khua mino panga an auh hna i hlorkhawnnak a um caah an zaam tiah theih a si. AACin an va um lio training an va kainak ah ṭhihphaihnak a um caah atu bantukin mino panga an rak zaam hi a si tiah khuami nih an chim. Hi training kai ding hi Pichawng khua, Kiangkap khua pawl kha AA nih khuakhat ah minung pathum cio training kai lo a ngah lo tiin an rak auhmi hna a si tiah Chinworld nih a ṭial. CCRT hruainak in CCCC in thianhhlimhnak le thlacamnak an tuah. CCRT hruainak in Chin COVID-19 Care Centre cu thianhlimnak siseh thlacamnak siseh August ni hlei sarih ah an tuah tiah theih a si. Hi CCCC inn hi Yangkung khua Tinkanchun le Pale kar ah a ummi a si i Rev. Dr. Aung Min Thang nih a hlenhmi hna a si. A rauhhlan ah COVID-19 mizaw zohkhenhnak ah an hman cang lai tiah Chinland Foundation

Cun Sagaing ramṭhen Tathe Kung khuabawi zong a hngawng an tan i pumpalulh chuih in an chuih tiah People media nih a langhter ve. August ni hleisarih Shan ramkulh Myangshui sakhan in palek pakhat cu CDM tuah in Inn Defence Force sinah aa fonh tiah BBC nih a ṭial. Saling khua hauka ngak palek pawl bom puahhnawh an tong, minung pakhat a thi, pahnih an i hliam. August ni hleisarih Makwe ramṭhen Salem Minbu mawṭaw lam salin khualuhnak hauka ah bom a puak i a hngaktu sac palak pakhat a thi, pahnih an i hliam. Hi hauka hngakmi palak hi pasarih an si, pakhat a thi i pahnih cu an i hliam caah an i thlop tiah khuami nih an chim. Tuzaan the Hakha Times kan thawngchimnak cu Hi vial in ka ngor rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm.